Асия Юнысова, Кич утырганда. Өченче бүлек. Әй, ахирәткәем, чәеңне бу кадәр үк үтүтүләп ясама, бигрәк каты итәсең. Майбәдәр кортка түгел лә? Җок-җок, чәенә күрә куе тыела. Чыгышы бик әйбәт. Майбәдәр кортка дигәннән, ул бит куе чәй белән кан басымын дарулый икән. Туксанын үткәненә дә байтактыр инде аның. Таягын аркасына аркылы куеп, йөгереп торган көне әле аның. Сөннәт ашына да килгән иде. Чәйне бу баланың анасы, киленем, Казаннан алып кайтты. Күчтәнәчләре тагын да бар, аларын уразага кергәч, сәхәрдә ашарбыз синең белән. Яшеребрәк куйдым әле. Ашарбыз, Алла боерса. Менә безнең өйдә яшергәне дә тормый торган иде. Ун бала бит. Мич тутырып тегермән ташы чаклы ипекәйләр салам. Исәбен берсен бер ашауга җиткерү. Тигезләп төгәлләп бүлеп куям, уникегә бүлгәч күп тими. Үзебез дә бар бит. Көтүгә чыкканына йә кырга киткәненә күбрәк куясың. Туймый инде тамаклары. Туймасалар да ач түгел. Ашау белән ашау арасында телемнәр югала гына бит. Рәхмәт төшкерләренең кайсысыдыр бүтәннәр өлешенә керә. Сәриясенең кесәсеннән ипи валчыгы чыкты. Ун арасында бердән бер кыз бит. Кызлар күп ашамый дип, аның өлешен кыса төшкәнмен күрәсең. Әмма күтенә чыбык төшердем. Шул кызым миңа прокурор кушаматы такты. Ул кызың дөньяда бер матур булып өсте инде, тәүфигы арткара. Аллага шөкер әле, шул бала атасының Газзәдәге сандыгын алып кайткан. Үткенлеген кара син аның. Бер тапкырында сорый бу миннән. Газзәттәй безгә туган тиешлемени ул, нишләп ул гел минем аркамнан сөеп кала дип. Безнең авыл кешеләренең әдәбен генә күр. Газзәттәй атаңның беренче хатыны бит ул дип, теш агартучы табылмаган. Уйлаган да юк инде аны. Газзәдән баласы булмаган бугай шул Вәли абзыйның. Булмаган. Аннары безнеке читтә дә күп йөргән. Бер сандыгы булган икән аның. Шул сандыкның капкачына бөтен булган җирләрен яза барган. Ташкенты да, Бакуы да, Уфасы да калмаган. Хенәрле ие бит ул. Шәйхулла абзый белән пычкы ярырга да чыга торган иде. Андый эш булмаганда туннар текте. Теле белән бөтен урам баласын авызына каратып тота торган иде. Укытучылар мәктәп балаларын аның сөйләгәннәрен язып алырга дип алып килә торганнар иде. Сине дә шул теле белән караткандыр инде ахирәт, Мин сиңа сөйлим хәзер ничек булганын. Мин Вәлине күргәндә, ул газзәсен теге юл сандыгына әйберләрен тутырып, әниләренә озатып куйган иде инде. Боларны мин соңыннан белдем. Бер вакыт әтәй миңа тун тектерергә уйлады. Тегүчегә шушы минем корт янына инде. Алып барды, текте бу миңа тунны. Киеп карадым, таман гына, әйбәт кенә, тик сул җиңен ялгамаган. Әткәй белән бер бардык, ике бардык, тун хаман әзер түгел. Инде әткәйнең хаман-хаман минем белән йөрисе килми башлады. Тора-бара тегелмәгән җиңенең сере дә шишелде. Бер заман әткәй тегүченең Кызыңны миңа кияүгә бирсәң, тун әзер булыр дигән сүзен алып кайтты. Тун киеп карарга йөргән арада үзеңнең дә йөрәгең кузгалган булгандыр инде. Атаң кыстаганга гына чыкмас идең. Элек бит егет җилән җитеш иде, кыз кыркын азрак иде. Вәли абзый да синнән ару гына олы иде бугай. Унтугыз яшькә ярый әле олы булган. Болай да унике бала табырга өлгердем. Дөньяның ачысын да, төчесен дә туя күргән ике әби. Хәзер инде хикәятләрен йотлыгып тыңлаучы унбер яшьлек кызыкайның барлыгын да онытып, байтак серләштеләр әле. Берәм-берәм дөньядан китә барган улларын сагынып, сыктап та алдылар. Сүз җаена йокыга куерган бала, әбиләренең кымган шылтыратып ишек алдына чыгып кергәннәрен, туй атлары кыңгыраулары дип уйлап тешләнде. Йокыдагы кызның баш мие кич утырганда ишеткән иң зур яңалыгын аңлый алмый йөдәде. Гайшәнең әтисе Бәләкәй әбинең үги малае икән бит. Димәк, Бәләкәй әбекәй аның үги әбисе. Үги әйбәт дигән сүз икән бит. Әнә Үги әбие кызның курчагына бөргән итәкле күлмәк тегеп утыра. Көне буе теккән иде ул аны. Матур булган иде күлмәк. Әнә аксакаллы бабае песиенең тәпиенә үлчәп чабата үрә. Бала җанлы бу икәү Гайшәнең күңелен күрү өчен тырышалар. Үз бабае белән Үги әбие. Әнә әбекәе ыстан янында киндер тукый. Әнә ак киндер алъяпкыч бәйләгән бабакае ык үреннән чана тартып менеп килә. Тол тиягән. Әнә әбекәе алъяпкыч итәгенә Гайшәнең күз яшьләрен сертә. Әнә тагын ул күрше балалары җиләккә киткәндә нәүмиз булып идән калган Гайшәне ияртеп, бөтен эшен ташлап, имәнлеккә җиләккә китеп бара. Кыз бала йөрәген сулышлары белән җылыткан бабакае белән әбекәен, гаҗәптәй якын кешеләрен әле бер сурәттә, әле икенче сурәттә күрә-күрә төн уздырды. Бала чагын гына түгел, бөтен гомер юлын нурландырып торачак сурәтләр иде болар.